media mu kan ralring la kan ti lengmang mi kan ralring khawh lomi ka si le mipi zong nih hin hi media kong ha tin dah hmai le ah khin kalpi ding nan duhmi kha briefly ten tawi ten a si khawh cun tawi non te khin fiang te kan chim khawh kan zuam ko lo ti kha nawl ka van duh hna kai lawm Siseh, biahalnak ṭha tuk si. Hmasa deuh in halmi Chinland Council um cang ko caah ziah CNF hi Chinland Council ah um ve ko lo timi kha mah kha JS nih a van phit cang ko na khan CNF le Chinland Council dirhmun kha tawi tein tlang hnih tein chim ka duh. Pakhatnak, Chinland Council cu Min Aung Hlaing nih uknak a lak hnu ah a chuakmi si i political replacement caah a dirmi si. Banabia, Min Aung Hlaing kha van tei u si law Hakha khin hei luh ṭhan si law Parliament ah hodah a kan hruai lai? Pi Thawng Su ah kan hruai dih bantuk NUG nih CRP8 nih parliament an va, an va tlaih ṭhan ahcun Hakha a kan hruaitu ding political replacement kha Nainganzi a sa ṭhu kha Chinland Council nih a kan hruai lai. An nih an nih Chinland Council le CDF nih an i timhmi cu Min Aung Hlaing tei tiang ti kha si. hmasa deuh tein an i tim si diap zong hal hna ulaw kan nih cu min awng lai uknak kan thlak khawh ahcun kan hriamnam zong sin bak kan in ap ko hna lai ti a kan ti men tam kha kha zei CNF cu kha zone ah khan a lut kho lo zei ruang dah luh khawh lo ti si ahcun kan nih cu tlaihtleng pathum in a kal self-determination, federalism, democracy kan ti i atu ah ram kip he aa hriamtlai bu vawlei cung kip he kan i tong tawn. Fallback option nan nei maw tiah kan hal peng. Fallback option. Cucu zeidah si ti ahcun kha Chinland kho min online kan va tei uknak a va dih rak lut cang ulaw tiah Chinland Council nih a luh lio ah khan CNF ah khan CNF ka Chinland Council ah fon dih usilaw kan zapi hmun khat ah kan va lut hnga Chinland CNF ka adih bantuk ka va si ve hnga kan va lut ti lai mah lio ah ralkap nih uknak pakhat khat van tla selaw kum kua ma kum hra ma van kan doh selaw tliknak kan nei ti lai lo fu ding kan nei ti lai lo Cucaah cun kannih cu Chinland Council a luh zongah Chin ram chungah self-determination rai a um tak le um tak lo a dongh tiang kha lancawng ah khan a um rih ning kan si. Le kan nih fallback option ah kan nih kha kan tang kho rih. Cucaah cun Chinland Council a um ai phat cang i fon dih cang u tiah direct PCNF ai fonh khawh lonak ka si. Le kha zawn te kha Chinland Council le kan van i law lonak. Cun uh, atu na i one budget one comment nan kan ti tawn mi zong kha CJDC lio zongin kan kong cu nan hei thei dih cang ko i hopaoh nih CJDC lio in siseh Chinland Council atu zongah siseh law a harnak cu ramkip ah CDF supporter nan um dih CDF supporter nan um dih le nanmah nih khan CDF kha mah le kuat cio ah CDF kha support nan tuah i mah CDF support a tuah komi kha dissolve i tuah i nanmah kha ra dih in Chinland Council ah si ve cang seh ti kha CDF supporter zong nih a ti kho ve lo. A ti kho ve lo tikah mah le zawn cio in kan kal. Mah le zawn cio kan kal CNF cu um ciami si. Atu min online nih kan uknak kha a lak lo zong CNA cu um ko cu. CNF cu um pang ko cu. Annih CDF le Chinland Council cu min online in uknak a lak nu a cawkmi si tikah one comment one budget in kan kal lai kan timi pawl vialte zong kha mah le local in a rak kal cio cang tikah kan i au kho bak lo. le khatkhat cu atu tiang zongah atu ahcun kan van i rem le government force kan hlen kan tuah lai kan ti le atu zong hi kan van thok cuahmah le kan kal te dingmi cu si lai puhei nih bet duhmi um cu ma kha van bet chap te law media kong media cu a biapi taktak Laimi media hi khuaruahhar kan si a thlo zong kan i thlo kho lo mai Malaysia ah khin online in bia chim tawnmi an um le bana be Falam kan nau pa te pakhat na he au ton la min ka phil sang Malaysia khin an ma Falam pawl zong nen du lo na ti tuk an ti ve ko ma khi sinan ma khi a au mi pawl khi tangkan nga rua Tangkaan nga ve le an pawcawmnak te si ve theo lai. Cun kanmah CNF nih au hlah tinak nawl kan va nei ve hoi lo cu amak hi. Le an du pon atu kanmah lai hol holmi zong du po cun an au ko le i information kan thiam lo ruangah ral kan sungmi a tam tuk. A, a ngai ngai ti ahcun ral tuk timi hi tlang au in ral tuk si lo cu. tlangau lo in daw tuk ding si cu a thup in daw i thup ding kan si cu ral ṭhawnnak cu secret in daw ṭhawn si cu Israel mi an ṭhawnnak vialte hi tlang an au bal ṭung lo an ralkap zong kan theih ṭung hna lo san ral an tuk hom an in tei hna lo hi cucaah cun ral tuk ṭhawnnak hi secret ah ai thupmi ṭhawnnak ah a um kannih cu kan au tuk le an kan thah dih ko lai cu te tin cun cun nanmah rengreng zong nih nan hmur hi a sau tuk ve cio le mipi hi mu Thantlang banabia Hakha an kah cang lai ti khi va si selaw CNA nih nan it kho lai lo ralkap pakhat nan theihmi te zong kha a phone kat hna nan rawn piak lai he nan hal ko la nan hal la le atu kan kap cang la an ti na la khan an theih viar cang kan mah hrim kan si pa mu mipi hi hruaimi le hruaitu timi ah mu hruaimi hrimhrim hi hruai awk ṭha loin a um bi kan tam tuk cucah media hi a ngaingai ning te ti ahcun control kho ahcun a ṭha cun mi cu si nain media zawn ahcun kan buai i atu ahhin kanmah nih kan duhmi a tawifiannak tein cun kanmah nih kan duh cemmi ahcun media hi pakhat si ko seh ṭha tein ah Chinlung media in ṭha tein chim usih kan ti zongah ken kip loin Zoom group hi a tam kho tuk. Zoom group hi tam kho tuk le hi vialte hi kan dernak a si dih. Le kan i, kan i sersiam khawhnak dingah hi cu uh, biatak tukin kanmah zong nih kan ruah vemi si ko nain uh, kan i zuam cuahmah kho timi kha mu ka van chim duhmi si. Media tu chan ahcun biapi tuk i kan miphun lungrualnak kan i khahnak leikap tu chim loin kan i rem lonak kan derthawmnak kong biatak tein highlight kan tuah i kan chimmi nih atu kan dirhmun hmun i kan chuahpimi si ko cucaah cun kan pawng kan kam cio kan ṭhatnak kan thilti khawhnak kan lung kan i rual khawhnak ding kan i fun khawhnak ding vawlei cungah UCF ah mi ṭhawng chem kan sinak kan thil ti khawhnak chim ding tampi cucaah cun kan pawng kan kam cio chim khawhnak kan rak na zuam ahcun ṭhancho lam kan pan kho ko CBC USA hruainak in Global Chin Humanitarian and Relief Committee nih Indianapolis ah meeting an rak kan auh i US ku um lio si caah cucu zeitindah CDF vialte rian kan ṭuanṭi lai timi an rak kan ceihpimi um cu ahcun kan nih CNF nih kan chuahpimi cu 80-20 CDF cio le kan um laklawh cang caah zakhat ah 80% in CNF pe se law mah le pengtlang cio he 20% hrawng pe na su kan ti biafunnak kan tuah rua lai kan ti nan kan pe zu kho ti lo le van ruat a su law miphun kan ti mi cu pengtlang si lo cu Chin miphun kan ti mi cu kan pengtlang cu va lonh i Chin miphun kan i funnak kha si atu cu pengtlang cio ah kan ding le mah cu pengtlang cun do miphun kan pet lai miphun kan sersiam lai kan ti naan a cheukhat cu miphun ah phan kho ti lo pengtlang ah a tangmi tam tuk kan um ram chung a tlungmi kan i hruainak tampi in va hmuh Cucaah cun 80-20 kan rak timi zong a tlamtling lo. Pengtlang ceu ah kan tang ngai kan ti na balte resource kan neihmi zong kan i za lo. Ralkap kan i hruai ning zong kan i ralkap kho taktak ti lo cu ni a chuahpimi cu ral kan kham kho lo tu tiang nan kan namnak si cucu atu tiang kan dirhmun nih fim a kan chimhmi si kaw cu lessons cu fiang te kan cuan rih si ahcun zeitindah kan i fun lai ralkap ṭhawng kan ser lai i resource kan neimi hmual nei bing kan hman lai ti kar kan hlan si ahcun thazaang ai sersiam kho i ṭhawng kho ding kan si ko ral kan tei lai lo timi kha CNF kan dirhmun si lo Pukhen nih a chim si ahcun amah pumpak a ruahnak si lai CDF nih cun kan tei lai tiah fek tein kan zumh. Zei ruangah tiah SCEF zong kan ser i kan hnuai US cozah he kan i tong. Ramdang tampi he kan i tong. UN he zong kan i tong. ASEAN he kan i tong. Ziah ral nih an in nam cuahmah hna le nan kham khawh ṭung lo in kan ti taktak cu US cozah pi hman nih. Asinain kan ti vemi cu fangkhat hmanh nan kan bawmh lo bu me hi tluk in ral kan tei hi US cozah pi nih kan dirkamh ula atunak let hmai kan fong lai kawl ralkap hi anmah tu mirang cun phik an ti le an ṭhawnnak i a sang bik dirhmun a pan hinak ṭhawn ding an nei ti lo kannih cu hinak kan ṭhawnnak ding lam tam tuk kan nei rih mipi dokthannak si caah cucaah cun a let in kan ṭhawk le ral kan tei khawh rih Burma ram ca tutan lawng chance kan neih mi si caah nan kan ṭanpi hau ko kan ti hna hi USP hman ne a si ahcun biaruahnak kan peh lengmang lai ti dirh hmun kan phan ko ral a tei khomi dirh hmun miphun a sersiam kho dingmi miphun kan si caah tutan i caan ṭha kan neih mi kan miphun ningpin tlolh sual hram na hlau sih tiah chim chap kan duh siseh a cuhlan ka van pe tala na ka halmi ka philmi um ral hi kan tei lai kan ti ruangah kan tukmi si lo na timi kha maka masa khan ka phil ka kan let lo atu ra ka ra kan tukmi hi kan tei ko lai ti ruangah kan tei ding an si ko caah kan i thawhmi si ti khi si lo khin kan duh zong duh lo zong raltuk ding dirhmun kan dir timi kha hmasa ka mei ka chim ding ka feel sual atu tiang kan kal ning ahcun nannih nih ram leng um in nan kan mawhchiat ram leng um nan